keimah nih a hmaan bak ti ka chimmi si lai caah ka palh zongah kai ca media zei bantuk si zongah ngaihthiam hal kai tim lo Chinlung media ka chim cangmi cu na palh an ti zongah keimah nih zakhat zakhat a hmaan ti ka hmuh ning ka chimmi si caah a ho ruahnak zong ka chimmi si lo keimah hmuhmi si ka ruahmi ka chim lai caah khan na palh an ti zong ka palh lo ti kha aa chim ta ka van duh Le kum li kum nga hi dothlennak kan van kal cang i cu chungah cun aa kum thum hrawng ah kan tei te ko lai ti khi ka ruah nain kum nga kan van phanh ding tikah hin zeidah feedback si hnga aw tiah ka ruah tikah hin a pakhatnak ah kan chambau cem ko rua hlah maw tiah ka ruahmi cu Chinram i a ummi nu le pa le mino kan si ti hi kan dothlennak tutan kan teilonak a ruang uh, pakhat ah ai tel tiah ka hmuhmi cu Chinram ummi nu le pa mino kan si ko rua tiah ka ruah Zeiruang ah dah CNA, CNF, CNA a thazaang a ṭhawn khawh lo kan ti zong a si ahcun Chinram ummi ṭhiamṭhiam mino le kan nu le kan pa kha an si ko. Cucu zeiruang ah dah ralṭha ngai tein chim ka duh ti si ahcun nai ah kan khua kha ka chawnh hna i uh, lecun kan khuami biaruahnak ah uh, kan khuami nih inn an sakmi kha An van tar ciammam i atulio Kawlram phaisa in ruakhua a ting zasarih dih in inn an sakmi ka hmuh tikah kei cu kai lawm lo, ka ngaih a chia. Zeicah kan ti si ahcun Lailei a ummi Chinmi nulepa le u le nau le mino nih Chin khuasami nih hin ral kan tu, ral kan tho ti hi an fiang ti lo hlah maw ti khi ka ruat. Le tuzan caan ah ka bia a theimi le a thei te lai dingmi zong nih a hleicein Chinram a ummi nih hin khua rak kan ruah piak deuh ti ka ruah ka duh zeicah ticun ramdang ah a ummi nan fanau hi tangka hi thingkung ah tlai in a lo in kan lawhmi si lo tangka kawl a har ning cu zan khuadei te hna kan kawl Le cun ka global i aa ruak khuami nih tangka kan rak thawh lio ah khan a khua cio thawh lio ah khan dollar ting khat kan thawh lio ah khan keimah global chairman ka si lio ah a si cu lio ah cun kha zeitin nan rak tho la maw tiah ka hal lam phone ka chon lengmang lio hna manung pahnih pathum nih cun tangka thawh ding an nei bak lo nain tutan kan dothlennak ah kan i tel lo cun a sa kho bak lo tiah Cu tangka thawhnak ding ahcun Chinram CNA CNF tangka, ral tangka thawhnak dothlennak caah mi tangka bak an cawi i cucu an rak pek. Cucu ramleng ah hin nan fanau nih hin tei kan duh tuk ruangah hin kan neih luahmah i tangka i hmannak kan theih lo ruangah uh, CNA CNF caah Chin raldohnak caah kan pekmi salo ti hi nu le pa nih hong kan theih piang u ti ka duh. Cu tluk cun ramleng ummi na fanau kan fa nan fale nan naule nan pale nih Chin ram kan um ti lo hmanh ah Chinmi Pathian nih a kan pekmi kan ram vunvennak ding ah zeitindah kan i tel khawh lai ti kan ruah i cutluk kan thawh lio ah Chin ram i khuasami nih nai ah ka min te ka chim lai lo. Zeiruangah dah mino na si ko ṭung i CNA ah na kal lo tiah ka ti i a ka timi pakhat cu zeidah a si ti si ahcun keimah nih cun kal cu ka duh tuk nain ka nu le ka pa nih a kan siang lo ee ti. Ka nu le ka pa nih an ka thlauh tuk ee ti. Chinram i ummi nu le pa u le nau hna ruat hmanh hna u si. Tei hi kan duh taktak maw ti hi ka ruat. Tei hi kan duh lo hlah maw ti hi ka ruat. Tei na duh tak ko si ahcun na fanu na fapa kum a tling cangmi cu ramdang sianginn kai zong siseh kuli duang zong tharak pe lau. Chinram ummi nu le pa nih na fanu na fapa kha CNA CNF a lu khawhnak ding ah thazaang rak pe u. Minung a si, an lung a der lai, an lung a no lai. Cu tikah cun Chinram a ummi nu le pa nih CNA CNF na khua chung na khua lu tikah rak dong hna u law bianem rak chong hna u law rak daw hna u ti zong van chiam ta ka duh. Kan tei tikah cun lunglawmnak in mitthli a luang dingmi a ṭap dingmi Chinram nu le pa kan si. na cu cun fak deuh in van chim ko ning law ram leng ah cutluk har buin tangka thomi tampi kan um lio ah Chin ram ah tu hi ral tuk caan a si inn le lo rent caan si lo khuaser caan a si lo Chin ram um minu le pa hna ruat hna hna usih ṭha tein ruat hna hna usih tuak ta ta hna usih atu inn le lo kan ser khua kan sermi hi min ong hlai nih voikhat bom van thlak selo a rawk khomi do si cu cu cacun min ong hlai teinak ding tua hin chin ram u minu le pa u le nau mino vialte nih hin zei kan tuak zong ah zeitin da ral kan tuk lai i zeitin da CNF hi kan ṭhawnter lai i zeitin da hriamnam kan ser khawh lai i kan ralpa min ong hlai zeitin da kan thlak khawh lai ti hi chin ram u mi nu le pa mino hna cucu ruah ding kan sawm kan duh mi hna se Cu thinlung put kan rua lo pu si ahcun teinak kan i hlak tuk lai. A fak zong fak si lo, atu a hmaanmi ka thimmi si. Chin ram ah inntung a dir ti lo dingmi, Chin ram ah lo a vat ti lo dingmi, Chin ram ah khuasa ti lo dingmi ramleng hmanh nih cutluk in kan ram raldonak caah kan tan cuahmah lio ah Chinram a ummi nu le pa hna nih zei ruang dah na fanu fapa CNA CNF kal na sanh lo zei ruang dah ral tuk na sanh lo tei na duh lo maw Chinram ummi nu le pa ruat ta hna usih Nih ni innlo ṭha sak caan si lo ee, khua ser caan si lo ee. Hruaitu, khua khat chung i hruaitu, pengtlang i hruaitu vialte nih kan ruah dingmi le kan tuaktan cim dingmi cu a pakhatnak bik ah cun zeitindah CNA CNM kan ṭhawnter lai i zeitindah Chinram ah ral kan tuk lai i zeitindah Chinram ah ralkap in kan ṭhawl hna hi ruah ding sawm kan duhmi hna a si. a pahnihnak ah van peh ta ning law minute pakua lawng ka chim ko rih ca Donald Trump nih teinak a van puh ciammam i Kolkat a van tuah ciammam i fai million in ka zuar lai ti cu fai million ka zuar lai a ti mi ca ka hmuh bak in a soktu kha tin hi le cheu reng lo an si colh lai ti si Macu nih khua ka ruahtermi cu bia ka thei bak in thla ka cam i lunglawmhnak bia ka chimmi cu Pathian sinah lunglawmhnak bia ka chim. Bawipa CNA CNF hmang in ramlengnak ka chuahter khawh caah keimah neihchia le keimah fimthiamnak in zuat ram i phanh se sal zeitik hma phan kho ding ka salo ti ka fai mi lian cu tuak hmanu mi lian pakhat ah Million pakhat khi ting hra si cu mu. Ting sawm nga si cu ei tok man u si mu. Na cu ca cun cu hlan ah kan thei rih lo hmanh ah tu zan an tha tein van ruat ta hna usulaw zu an rapmi khuasaknak ding ah hin mirum nih hin 5 million an cawk lai zuat ah khuan sa lai. Cucu tuah ngam u law Pathian nih rian a ṭuan tikah hin minung hmangin rian a ṭuan i cu ahcun Pathian sinah lunglawmhnak bia ka chim lawng si loin CNF i aho nih dah a dirh hnga, aho nih dah thawk hnga ti kha ka hlethlai colh. Le CNF a dirtu hi Pu Ṭial Khar a si i thongkhat le zakua le sawm riat riat ah a dir i matha ni kul a rak dir pu tial khar hi falam za hau mi phun a si kan mah than tlang zong si lo hakha zong si lo tidim zong si lo falam mi za hau mi a si na cun CNF tuan bia ka van zo tu zei ruang da za hau mi ni CNF hi an do ha ti jok ke khua ka ruat Nathani ni a si le rianṭuannak i si le rianṭuannak i ai tel pengmi hna zong upatnak ka pek hna. Lacun Pu Ṭial Khar cung zongah lunglawmhnak bia ka chim. Amah cu ka hmu kho na loin cucaah cun tuzan ah Chin mipi hna chim ka duhmi cu zuat ramdang kalnak dingah mirum tampi nih fai milian an kal lio ah kannih cu Pathian nih Pu Ṭial Khar te hna hmangin dothlennak an rak thok caah nihin ni ah nangmah fimthiamnak keimah fimthiamnak si loin tangka di hau lo hin ramdang kan phan kho ramdang tha siangin tha tha ah kan fanu kan fapa hna siang an kai i nangmah keimah zong keimah kan thilti khonak si loin motor tha tha in lo tha tha kan umnak cu CNACRF nih Chinram te ah dothlennak an rak tuah ve i cu dothlennak an rak tuahmi te cu hriamnam zong rak ngei hman hna la seh meithal zong rak ngei hman hna la seh minung zong rak ngei hman hna la seh sihmanhsehlaw Pathian nih thlaw chuah i Geneva le Vienna Chinmi hi an ram a har bak ko ti ruangah refugee an rak kan pom nak cucaah cu tuzan cun Chin mipi hna nawl kan duh ko hna CNA CNF hrimhrim hi rak soi ti hau Nihin ni dollar tein an hman khomi a ho ruangah dah si? Pathian nih CNA CNF thlawchaw ruangah na hman khawh ka hman khawhmi si. Unau ruak na si cu lam na na ruak kho lo. Chinmi American ram ah sushi dor tha tha arin tha tha kan tuahmi vialte dor tha tha kan tuahmi vialte a ho ruangah zakhat ah som ko le panga cu CNF rian tuannak Pathian nih thlawchaw ruangah si. in mecheku lei in a rami cu kutdong khia khim an si fimthiamnak in sianginn kai a rami a tang kutdong khia khim kan si minung a tam deuh som ko le panga cu CNA CNF riantuannak ka pathian ni thlaw chuai refugee ram dang ka phan mi kan si ni ni sushi don tha na tlei tika le arin tha tha na tlei tik zong ah hino CNF hi rak phil hna Tuahman um million i panga in zuet kalnak an tuah cuahmah lio ah kannih cu buhu nih meeting an tuah i kum khat ah thongkhat le sen hi thawh an rak ti tawnmi kha tukum le bang cu thongkhat lawng thawh ding an ti ohlan hawilan ah a tho ding ka si ti hi i ruat in ramdang a phanmi vialte nih hin CNA CNF ca dollar thongkhat tho hna usih cucu sawm kan duh hna na cun ka pe ko rih lai Media team pawl zong ram ramleng i media dirmi ram chung kan va tlun tik zongah TNA zudin kong hna kan media kan chimmi ka ka tina bak ka lung a fak bak ka cel bak lo zeicah kan ti si cun nangmah keimah ram tha kan bummi tham cu ol tuk cu te ram tang ah kan fanau hna kum tling ka tete ramtang i hriamnam tlei ruang i ramtang an um me thotho ei kho lo rawl thotho ei kho lo in hriam an tlei i cu hriam an tleinak ha secretary nih a thim ko kha kutbul in a thimi ca thimi an si nun vei ko tuk i kut tling lo le mit khomu lo i nun cho zeitluk dah fa hnga cucu zei ruangah chin ram an dawt tuk ruangah dawt si cu Chinram an dawt tuk ruang tah an kut a bul cu, an ke a bul cu, an mit a ṭaw cu, an bum a tlin ti lo cu. Cucu i thei tel lo riangmang in ramdang kum patai mi thil ka si ka chimh kho ai pe ti phun i CNA zudinnak CNA zudinnak na ding hal le na sang hal lo cu tha tein ruam a chim ngam ding ka si maw media nan chimmi zong hi aho nih ni zo hna lo mirang pa nih zo hna india ne zo kawl ne zo hna lo laimi chinmi ni tok ne zo hna cu cu cu sa hngal hi hngal pa in si ti ka du cu caah cun CNA CNF hi zei bantuk an si zong ah minung cu pal kho an si fa pali te ka nei i cu ka fa pali hman cu ka du ning an nung kho lo pakhat nih ka lung ah ka ton deuh pakhat nih a ka tong lo sa ko a thong thong minung hna nih cun zeitin dah nangmah pa keimah pa lungca kan ton lai CNF zong cu minung pe an si ve cu TCNA mi pe an si ve cu CNA cu cu thiam thiam an si zuding zong an um ve ko lai an thil chia tuahmi hi i cinken hlau si thil than tuahmi tu hi nangmah keimah dollar ha kan hman khawmi motor than ha kan i cit khawmi hi tu hi ruat in CNA CNF ca cu hlan ah pek na theih lo hmanh ah rak soi ti hlah hi nu cu CNA CNP dawi tim hna si ti kha a pakhatnak ah chim ka van chim khawh mi si lo tampi kai lawm